बढ़िया बढ़िया कॉमेडी वीडियो सब सबसे पहिने देखबाक लेल सब्सक्राइब करी ई यूट्यूब चैनल अमन रूप संगे बेल आइकॉन पर सेहो क्लिक करी छोटकी गे छोटकी गाय बाबू गाय बाबू एगे राजो के बेटी एहन के सुतल है त महाराजो के बेटी कथी भेलो हां आब की भेलो मिस्त्री आर के खेलको ना ना नहीं खेलको त तू कुल राजा सुतल छी आ वो सब काम कर हम की करी हम जाके काम करिए काम के देबे ला खाइयो ला देबी वाइट लाग गेल रे तो बढ़िया में उठा देली बाप रे कते नींद लागे छले हमे जे एतेक मोरै छियै एतेक खटै छियै तो तोरा लाज शरम नै छौ कथी के लाज विचार शरम उठा के हेतै? पी लेलियै कथी के लाज शरम हेतै? बुढ़िया तोरा कथी कते शरम? रोदामे खटलियै तो पंखा हौकै छियै तऽ सुतल छी किया खटे छी किया खटै छी हमर दिमाग खराब खटै छी तू बुढ़िया दादा हम जे तोरा घर में सुख करबा दिमाग खराब कर जे खटै छै ये बात बगैर सुनबै छै हम हमरा जे सुख करबा कि मरबा त हमरा लाद के देबी वे हाथ त तैला त कहै छी ओइ पैसा की ऊपर ला जेबी जान के लगा के घर बनवा न से कथी ला जान लगा के करबा त फेर हमरा किया सुनबै छी त करबी त हूं करबी संगे संगे त ना हेतो आरो तोरे जे सब माटि कम कम कर लिए ये ओते गुघलिए ये काटि काटि के तब खिचलियै या साटलियै या भनसा केलियै तू जे सुतल छी लाज शरम नहि करती विचार तोरा नहि तोरा ठेका लेना छियो वह तऽ कहै कहै छी तो ठेका लेना छियो तो कह तोरा भोरे के कहना रहियो मैया तू नहीं कर हमू नहीं कर संपत्ति ऊपर तने लाके देवी बुढ़िया तोरा क्या बार कहना छियो क्या बार कहना बाबू छियो ये तो करेला। नहीं है तो हमर ना हमर बाबू तो तोरा धारना बाबू ये तो छो करेला। ना हमर बाप तो धारना छो बाप कान मुंह फोड़ दो बुढ़िया

देखी देलके आखिर अपने अब बा- मारि मारि उठेलके हमरा देखबे ला उठेली हमरा एकरा भरोसा बैठल रहते तू नहीं क्या कह देबे तो हमें ना देबे खाए ला तो दे दी तो मैं उठेली कथिला तो उठेबो ना कनिया सुते देती ना कनिया किया ना सुता देबो तोरा बुढ़िया तने अपना सुते

तब कहिए जे हँ माँ की कहैत रहै की बाजैत रहै हँ। की समझाबैत रहै तब सोचबी ओहि दिनमे चिंता नहीं करना तब हम बहुते काम तब लोर चुबैत रहतो मोती सएह जकाँ तऽ कहै छियौ। आ सोचैत रहबी सएह कहै छी तब हम बहुते काम हमर साउस केहन रहे हमरा से खाली काम करबैत रहे काम ई सोच सोच के बहुते काम ओहिने सोचबै कि तोरा नीक कर कर के राख न रही सोचबो बहुते काम करबैत रहो बहुते मारैत रही तैसे हम कानैत रहबो ए मारत रहियो तै से तू कानबी हाँ। आ लेकिन काम नहीं सिखबैत रहियो तै ले नहीं मकान नहीं नहीं नहीं तू जेबी ना घर का तोड़ तार का हम पक्का बनेबो देखिए तू हाँ, तो हम- हमें तो लोभ नहीं करबो ने राखो हम पैसा तैसा हाँ तो नहीं रखिए तू लोभे करत रहियो बेटा हमर कमबै ला जेबे न करै छो हम कमेबे न करे छे पक्का के घर देखियो हम कत्ता से टक्का लावे छी त पक्का के घर बनैया अरे मैया तो धक्का में सुतिया पक्का वाला घर में धक्का लगा के चिंता नहीं कर हमार घर हमरा देखे तू तोरे कारणे काम करे छे हमर लाल छी हमर पीला छी हमर हरा छी कहत रही छी हम नहीं सोचबे हम तो ओकरा डंडा से निक निक से उतार उतार के काम पठे जा रहतियो ना त मकान के घर ला सज के अगाड़ी में बना के

उठेल के हमरा मारि मारि के उठेल के थाई अहाँ के सब अहाँ सबके गलती के कारण सजा हमरा मिल रहल छै दिमाग खराब करे छै खाए ला हमरा से नहीं मांगे अहाँ के हम्म, भिंडी किया फेंक लिए सुंदर भिंडी दिमाग खराब खाओ ना काम करे वाला के बहुते भूख लागे छै जे भेटै से खाइ छै हम तऽ नून भात पियो जे खा लै छै भूख लागे छै तऽ

बैठ देबो तोरा खाय ले हर बे खर खा बकरी खा या चार बाबू। तोरा देबो खाय ले देखै छी सटका दे घर तोड़ तोरी पर रह रह के तोरा भूत खाय ले देबो तोरा खाय ले आ बुढ़िया के की बेरे काली माता चढ़ गेलै भगवती चढ़ गेलै ओखनी करा नहि खाना दै छियो देखो केहन छै बुढ़िया तऽ थैत तेरे के कहनाइयो बेकार छै बुढ़िया के